नमस्कार हम सब अखन आइ जे अछि जानकी नवमी अछि और जानकी नवमी के संदर्भ में एहि बेर कोरोना जे महामारी अछि तकर प्रभाव जानकी नवमी पर सेहो पड़ल छै आ कोन तरहक असर पड़ल छै एहन ई कोरोना के महामारी के बीच में जानकी जन्म महामहोत्सव पहिने होइ छलैया एहि बेर ई उत्सव ई विशेष जे दिन छै तकरा कोना मनाओल जा रहल अछि एहि विषय में अखन हम बातचीत कऽ रहल छी जानकी मंदिरक उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास जी से महंत जी एहि बेर की भऽ रहल अछि ई जानकी नवमी के कार्यक्रम कोना मना रहल छियै पूजा अर्चना बाहेक सम्पूर्ण कार्यक्रम एहि बेर कोरोना ई महामारी छै अखन ताहि लऽ कऽ स्थगित छै एहिबेर नहि किछु कार्यक्रम भेलै कार्यक्रम सम्भवतः एहिबेर हमसभ एहन कोनो कार्यक्रम नहि दुआरे जे विश्व महामारी जे स्वास्थ्य संगठन सेहो एकरा घोषणा केने छै अखन लॉकडाउन के परिस्थिति और नेपालो सरकार एहि के मद्देनजर करैत एहिबेर कोनो कार्यक्रम नहि रखने छी सबके घर घर आग्रह केने छी जे अहाँ सब लॉकडाउन के पालन करैत घरे से हम्म, गुप्त नवरात्रा के रूप में ई शुक्ल पक्ष में किशोरी जी के नवमी तिथि में प्राकट्य भेल छै हम्म, नौ दिन अहाँ सब सात बजे साँझ में हम्म। हर घर से अपन अपन घर से सात बजे जानकी जी के वही ठाम से भावनात्मक आरती करू और जिनका संभव है इंटरनेट में राख क हम्म, आ, विश्व में जे छै से अहाँ सब जानकी जी के प्रत्येक घर से हम सब मनबै छी से एकटा मैसेज सेहो दियौ आ ई महामारी से रोग व्याधि से लोक के जे छै से मुक्त होइ जानकीय जी छथिन कृपालु जगत जननी हुनके से ई संभव छै तऽ हमसभ एहि बेेर सएह कहि कऽ सभके सन्देश देने छियै जेनाकि ओहिठाम के मूल पुजारी सब छथि अन्य पूजा पाठ सब छै अहाँ सब छियै जे किछु सीमित व्यक्ति तऽ हेबै ओहिठाम जानकी मंदिर मे ई सब कोन तरहे जानकी नवमी मना रहल छियै जानकी नवमी जे हमरा सबके नित्य कर्म पूजा अर्चना छै जेना आरती होइ छै जन्म आरती रोज बधैया आरती भेल कलश के जे छै से रोज पूजन भेल दीपक प्रज्वलित भेल हुनका जे छै नित्य भोग लागल भावना भाव से जे हुनकर स्तुति भेल बधैया स्तुति ई सब भेल भऽ गेल बाहरी कोनो आडम्बर नहि बाहरी कोनो गान बजान हर्ष बला जे होइ छलै जेना बधैया गायल लुटेलक विभिन्न सामग्री बटायल खुशियाली के एकटा प्रतीक में रामायण के विद्वत गोष्ठी सब भेल या प्रादेशिक अन्य सांस्कृतिक महोत्सव बहुत रास कार्यक्रम छलै जे एकटा राष्ट्रीय के धरोहर रूप में पर्व धीरे धीरे लेबऽ लागले प्रदेश सरकार एकरा छुट्टियो देबऽ लगले बिहार सरकार अपना उम्हर ओहो सब छुट्टी करे छले बहुत निक छले भऽ गेल जान कि नौमी घर घर जन जन तक लोक जे छै से दीपोत्सव करै छलै लेकिन दीपोत्सव अहू बेर आग्रह केने छियनि सबके करऽ लए एहि बेर ई सब बंद छै ई महामारी के चलते सबके आग्रहो केने छी अहाँ सब नहि आउ घर घर से करू बहुतो धर्म से संबंधित व्यक्तित्व सब जे छथि ओ सब ई कहै छथिन जे जतऽ भगवान छथिन ओहिठाम रोग व्याध की करते भगवान के आगा में तो ककरो किछु नहीं चले छै तो रोग व्याध के सेहो भगवाने भगवती हरि लेथिन ताहि दुआरे धार्मिक क्रियाकलाप अनुष्ठान करऽ में कोनो हर्ज नहीं एहि तरहक बात सब सेहो यदा कदा कतौ कतौ सुनल जाइ छै एहि संदर्भ में अहाँ के धारणा की ई बात सत्य छै जे अहाँके भगवान लगमे रोग व्याधि की पकड़तै लेकिन अहाँके ई देखल जाइ छै जे भाव से अहाँ एक दिन प्रकट कऽ देबै हृदय मे जे भगवान लग मे रोग व्याधि नहि पकड़तै तैसँ नहि हेतै ओ ऋषि मुनि सन के ओहन कर्म काण्डी अहूँ रहिती तब ने ओहन शरीर के अपन तत्व मे एकटा ढालने रहती एकटा ओ रेज जमा कऽ के रखतियै एकटा ऋषि एकटा जंगल मे हजारो ओ ओहि भगवान प्रति के एकटा ओहि आस्था से ओहि कर्मकांड से अपना शरीर में हर रोग निरोधक एकटा क्षमता बान शरीर बनबै छलै हम्म। तऽ से तऽ नहि छी अहाँ अहाँके रहन सहन तऽ ओहन नहि अइ हम्म। एक दिन अहाँ भाव देखेबै जे भगवान लग में रोग नहि लागत हजार दिन अहाँ अपना शरीर के नहि ओहन बनेने छी एकटा तत्ववान जे भगवान के रेज से अहाँके जुड़ल हुए ओ केना हयत जब तक ओहि तार मे नहि हाथ जोड़बै तब तक भगवान के कृपा असम्भव छै आ अहाँ देखने हेबै जे ऋषि सबके कोनो जंगल तपस्या करय जाइ छलै कन्द पुष्प मूल सब खाइ छलै आ ओकरा सबके शरीर मे रोगे रोगे उनटे भागि जाइ छलै हूँ हूँ हुनका सबके खून हुनका सबके ब्लड से जे छै एक बूंद ब्लड से लोक के जे छै से एकटा औषधि रूप में जे छै से लोक हुनकर सबके ब्लड के प्रयोग करै छै हूँ हूँ हूँ जे कोनो आ तऽ ओहन तत्ववान तऽ हम अहाँ छी ने ओहन कर्मकाण्डी तऽ छी ने ओहन अहाँ सब दिन तऽ ओहन नहि छी आ एक दिन अहाँ भाव देखेबै तऽ कहबै जे भगवान हमरा पर तुरत कृपा कऽ देत से नहि होइ छै जतबे अहाँ बहुत सुंदर हमरा लगैया जे हिंदू धर्म के जे वैशिष्ट छै विशालता जे छै से अखन अहाँ के वाणी से प्रकट भेल जे भगवान तऽ मात्र एक रति हमरा लगैया जे सहायक भऽ सकै छथिन बाट देखा सकै छथिन कर्म तऽ सारा अहीं के करऽ के अछि तऽ बाकी सब दिन कर्म करै नहि छियै एक दिन भगवान भगवान जपि लेलासँ भगवानो हाँ। ओतेक सहाय नहि भऽ सकैत छथि जते हेबाक चाही जाहि हृदय से अहाँ सब दिन करबै ओहि हृदय से जे अहाँ जुड़ि जेबै तऽ फेर ओहि ठाम से अहाँके रेज प्राप्त हैत हम्म। स्वाभाविक छै ओ तऽ समुद्रो में देखे छी प्रहलाद के फेंके तऽ ओ ओहिठाम से निकलि कऽ चलि अबै हम्म। तऽ हुनकर हृदय के ओ देखल जाइ छै जे ओ कोन गति से जुड़ल छथि हम्म। एक दिन कर्म कांड कहबै जे हमरा एक दिन हम जानकी जी के पुजारी भऽ जायब ताहिसँ हमरा जानकी जी प्रकट भऽ जेता हमरा लग से नहि ओ तऽ कर्म अहाँके जे छै से अहाँ पर निर्भर छै कतेक हम एहनो आह्वान सब सुनलियै या जे नहि अहाँ सब नहि डरै जाइ जाओ एहिठाम भगवान छथिन भगवती छथिन अ, अहाँ आउ अहाँके कल्याण के लेल अम, भगवान भगवती ईश्वर अल्लाह आदि इत्यादि छथिन अहाँ के कल्याण करबे करथिन अहाँ के डराय के नहीं इस प्रयोजन से कह के एक कतेक धार्मिक जे गुरु सब होइ छथिन से सब लोग के उकसाबै छथिन अहाँ की कह रहल छियै एहन में लोग के अहाँ सब के हमरा सब के कर्म कांड में एक दोसर के

ओहिसँ कोरोना महामारी से बचऽ के लेल माछ मांस नहि खाउ एक दोसर में भीड़ू नहि अलगे से प्रणाम करू ई जे आलिंगन सिस्टम कहाँ से एलै पश्चिमी सभ्यता से ई कहाँ से एलै एक दोसर के गला मिलनाइ नहि छलै अपना सबमे सिस्टम हाथ मिलनाइ ई सब यूरोपियन सभ्यता सब लाबि लाबि कऽ आ उएह अखन अहाँके सब छोड़ा रहल यऽ ई कहे जे हाथ जोड़ू मिलाउ नहि दूरी बना कऽ रहू दस बेर कर्म कांड में हमहू सब कहे छी नित्य स्नान करू दुनू टाइम संध्या बंधन करू ध्यान करू आब उहे सिखा रहल छै विश्व स्वास्थ्य संगठन जे अखन दू बेर के गर्म पानि से नहाओ दस बेर के हाथ मटियाओ ई की कहबै अखन तऽ हमरे सबके वेद पढ़ा रहल छै तऽ हमरा सबके सनातनी जे संस्कार रहए तकरा पालन करैत हमरा लगैया अखन के जे ई संक्रमण छै महामारी छै तकरा विरुद्ध हमसब लड़ि सकै छी तऽ ज्ञान जे अछि हम्म। से अछि अपन सनातनी ज्ञान संगे विज्ञान जे कहि रहल छै तकरो आत्मसात कऽ कऽ ज्ञान आ विज्ञान के संग लऽ कऽ हमसब एहि अखनका महामारी के सेहो परास्त कऽ सकै छी सएह मूलतः अहाँके कहब भेल कर्म कांड जे छै से हमरा अहाँ के अहाँ जम्मा हो दूरी बना के रहू तऽ हमरा सबके ओ कर्मे कांड में छै एक दोसर के स्पर्श नहि करू पवित्रता राखू आ ओ अहाँ ओ कर ओतेक जे लॉकडाउन के पालन करबै तऽ स्वाभाविक छै कतहु अहाँ जमा हेबै तऽ अहाँके सेहो नहि छै लोक तऽ आइ काल्हि मठ मंदिर में अबै छै देहे पर देह सटि जेतै एक दोसर में ककरा में कोन वायरस छै अखन ओ एकरे कहै छै दूरी बना के रहल हूँ हूँ तऽ ओ कर्म काण्ड से अहाँ मंदिर मे अहाँ अबियौ तऽ नहि अहाँके किछु हयत हूँ वैह चारि फीट दूरी बना कऽ एक दोसर के बिना स्पर्श के कर्मो काण्ड ओ कहै छै हूँ हूँ लेकिन लोक मानतै नहि मानतै भीड़ मे हूँ तखन धर्म गुरु की करतै फेर सबमे एक दोसर मे ट्रांसफर भऽ जेतै फेर बिल्कुल ई मा ई जे ह ई हवा पानि जे छै ताहिमे अहाँ ओतेक तत्ववान शरीर के बनेने नहि छी जे अहाँके रोग रोग प्रतिरोधक क्षमता के शरीर ये नहि अछि पकड़ हमरा लगैया जे अहाँ जे जतेक बात कहलिए ई जानकी नवमी के एकटा श्रद्धा आस्था अपना जगह पर छैहे तकरा संग संग आगा के जे दिनचर्या हमरा सबके जे तरह हेबाक चाही ताहि संदर्भ में जे बात कहलिए हमरा लगैया बहुत बेसी विज्ञान सम्मत से हो छे आ लोक हितकारी से हो छे ई समय दिलों एते राशि जानकारी सब दिलों बहुत बहुत धन्यवाद एक बेर पुनः जानकी नवमी के शुभकामना अपनों के हम अहा के माध्यम से संपूर्ण लोकन में श्री जानकी नवमी के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना सहित जानकी जी के आशीर्वाद सेहो दै छी आ सब गोटे के आग्रह करै छी जे जानकी जी हमरा अहाँ सबके एकटा उ संस्कृति हम अहाँ सब प्राकट्य केने छी से घर घर जानकी जी बेटी ये एतऽ के बहिन ये अहाँ घर से एहि बेर जे ई महामारी छै

आशीर्वाद प्रदान करू से आग्रह करैत सम्पूर्ण लोकनि में फिर पुनः किशोरी जी के आशीर्वाद संग हमर प्रणाम और शुभकामना अछि बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जय जय किशोरी